Татар халкының атаклы мәркәзе шәһри Казан бүген үзенең турлыклы, милләтпәрвәр улын зурлый. Күренекле шагыйрь, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә 60 яшь!
Айдар Хәлимне һич арттырмый халкыбызның сөекле улы дип әйтергә була. Менә дистә еллар инде андый улларының, кызларының барлыгы белән милләтнең барлыгы үлчәнә. Әйе, ул, милләт шагыйре, әйе, ул, милләт язучысы, әйе, ул, әйтәсен чәчрәтеп әйтә торган милләт публицисты, милләт трибуны. Айдар Хәлим өчен милләт үзе бары тик Ходай Тәгалә генә тудыра ала торган иң бөек казаныш.
Әйдәгез, хәзер юбилярыбызның иҗатына күз салыйк.
Төш турында баллада. Утырдым ла көймәнең һай түренә, Карадым ла суларның төбенә.

Ниндидер сихри балда дигән бер бака килер дә, имештер, аның өчен барысын да эшләр дигән мәңгелек өмете. Иван Бунин, Окаянные дни. Бер мимылдык ханым, сүзен бүлеп. Русча сөйләш, диде, сәбәпсез. Республикам республика түгел. Татарчасыз урыс, әдәпсез! Урыныма аудым. Көпә-көндез төш күрәм, имештер, караңгы. Төн, ишетәм әтәй тавышын. Тиз кил, улым, бәйлә ярамны. Алда дошман, ява ядрә шуышам, арттан да атарга кушканнар. Башны калкыттырмый прожектерлар, теге буын булган куштаннар. 45 ел буе шулай шушам, имеш, утлар, дотлар. Утсыз араны сикереп үтәм. Һаман йөрәк яра, мин үлмәдем, бәйлә ярамны! Дөнья тынды, урман, кошлар сайрый. Әллә сөрем салган зәһәрдән Татр тавы зәңгәр, әллә зәңгәрләнгән Минем күздән очкан зәңгәрдән. Тауга күтәрелдем. Кош моңына батып, үлән җырам. Билдән калыккан, күрәм, кабер, Һәйкәл, Алтын йолдыз. Рус түгел, чех дигән халыктан мәрмәр такта. Власов Роасының баш кисәрләреннән суелган гвардия лейтенанты Нәҗметдин Хәлимов, дүрт бала атасы, мөгаллим. Шулчак, имеш, арттан аталар да яраланам. Язып, сулыштан җыгылам да 45 ел буе артка чигәм илгә сугыштан.

Күп меңләгән солдат гәүдәседәй, әлегә кадәр урман эчләрендә, сазлыкларда, түмгәк өсләрендә интер козгыннарга азык булып, череп ятар иде гәүдәсе.
Унөч адым. Шигъри сүз күзле сүз икән, инәй. Утыз ел яздым җыр төрлесен, Сиңа яза алмадым. Сүзләр эзлим, тапмыйм Сиңа лаек күзлесен. Кемдер көн дә төчедән төче әнисенә атап җырлар чыгара. Бер җыр җиткән, күзле сүз, изге сүз, хәтта мөртәт яшькә чылана. Һаман карлы яңгыр. Чатырыбызда Коръән инде күптән чыланды. Ләйсән бозда мәнсез сәясәттәй, сүз-күзсез туып, сүзсез уалды. Зиратка кергәч, унөч адым. Ник әле искә төштегез? Әле адым атлый алмаганга мәллә күз алдымнан үттегез? Ник әле искә төштегез? Бу арада кемнәр кая китте? Намуслылар кайсы якка үтте?

Күз алдыма китерә алмыйм, гаҗәп, кермисең төшкә дә, билләһи! Шул кадәр дә сөям, хәтерем җуеп, Ходай итә сине, илаһи! Ниндиләр генә иде йөзең, күзең, хәйрем рухы бар елгадан каңгылдый каз. Һаман зарлы диеп, һаман ятим диеп бу бала, Юк, юк, милләт ятим итәме соң, син бит шундый йөрәк биргәнсең, тәнем дә юк минем, тоташ йөрәк, шундый йөрәк биреп үлгәнсең дә, җилкән булып,

Бары сорашасың, мал ачтырмый микән абзарда? Суык, инәй! Сыңар аягында тора бүген безнең казлар да. Заман! Минем белән ни кыласың? Сузган балың алтын авызлык. Бу тормышта кайчак били мине кырган фонтан сыман. Ялгызлык, гади түгел, серле юлдан көн-төн дары комын тигән Пегасым йөрәгемнең төененә төшеп, алып чыга фикерем кояшын, алып чыга хәтәр тарлаулардан, алларыма ташлар ишелә. Мин ашыгам, бер үк туктатмагыз, мин сөенеч илтәм кешегә, Күрәм әнә, канәгатьлек титаны кочакларга килә каршыма. Ягылма, дим, мактап та йоклатма. Көрәшик без! Мә ал, тастымал! Йомшакка басам дип, киң елмайсам, табаныма энә кадала. Заман мине шулай иркәли дә, шулай илһам белән җәзалый.
Тальян тавышыннан уянып, бишектән төштем дә мин, төймә кадәр зиһенемә сыйдырып җирнең ямен, өметен көлгә яшереп тын алган далаларга, итәк тулы бала белән тол калган аналарга, ирләр тавышын юксынып җәйрәгән басуларга, ятим яшьлекне ләгънәтләп кайнаган ярсуларга, Әй, җырладым Таштугайны, тургайлар куансын дип, Җырладым тауларга басып, үзәннәр юансын дип. Яшәвемнең кыйбласыннан кан табын юдым, дөнья. Мең тапкыр үлдем дигәндә, илһамың бирдең, дөнья. Җир миңа хезмәт һәм хөрмәт, җир миңа рухи азык. Ил шунда, кайда бабайлар йөрәксеп каккан казык.
Тальян моңы. Бусаганнан бөтен нәсел ыруым, Озатканда мине солдатка, Әйтте анам, Җырыңны югалтсаң, кайтасың юк, балам, бу якка. Яшьнәде кодрәтле яшен айка күз алмасын, тальяным бир, бир тальяным, анам ялгызы калмасын. Яшәп килгән гади хакыйкать бар, күкрәп җиргә килгән ир бала тугрылыгы яуларда гына түгел, тып-тын тауларда да сынала. Уйнады ла ай, өзелде тальяным, Артта калды анам, илем, ярым. Солдат юлы йөгерек сукмак түгел, Хисләр анда түгәрәк төс ала. Хезмәт бөек, ул таш йөрәккә дә Җир тойгысы дигән җим сала. Сизенә Тальяным, нәрсәдер бар. Зәңгәр җил, анама җыр алып бар. Кайгы мине танкодромда тапты. Кара болыт килеп люкны япты. Үлде. Үлде. Синең. Анам үлде. Белмим, шуннан әллә нәрсә булды. Эскарпылар, таулар, полигоннар, блиндажлар, буш гильзалар һәм чишмәләр күзләремнән куышып әйләнделәр. Ялган! Һич ышанма! диде дуслар. Ышан! диеп пышылдады таулар. Соң инде, бәгърем, соң! Ялың чайкап, тоякларың бәрмә как ташка! Тулпарымның тавышларын ишетәм, Туган якта үкси ак кашка. Ана үлсә, илгә кайгы ята, Бер кайгыга. Мең шатлыгым бата. Хәсрәтләрдән ут кабызды җырым. Ярлар үлми, чишмә туңмаса. Тик шулай да дуслар кайчак мине Тальян күтәрә алмас моң баса. Җыр югалса, җирдә ни кала? Син, йөрәгем төере, ил панам. Мөхтәрәм җәмәгать, Айдар Хәлимнең шундый бер сүзе бар, Мәхәббәтне йөрәктә йөртү авыр ул, туган җирем. Болай дип, Туган авылым, туган халкым, туган илем дип әйтергә дә мөмкиндер. Чөнки Башкортстанның Миякә районы Бәләкәй Керкәле авылында туып, бөтен татар галәменә танылган Аның уртак олуг җәмәгать эшлеклесе, шагыйре, публицисты, журналисты булып әверелгән бу кеше үзенең йөрәгендә, чынлап та, туган авылына, туган иленә, халкына Олы мәхәббәт йорты. Әлбәттә, мәхәббәтнең үсеш кичергән чоры була, эволюциясе була. Менә шушындый үзе дә зур йөрәгенә олы мәхәббәтне сыйдырганчы һәм аны халкыбыз да үз улы итеп кабул иткәнче, безнең каләмдәшебез Айдарга да байтак тормыш юлы узарга туры килде. Ул 1942 нче елның беренче гыйнварында туган. Бик яшьли үзенең иҗатын башлап җибәргән. Инде, уйлап карасаң, исәпләсәң, 40 елдан артык каләм тибрәтә икән. Һәм шушы чорда тау кадәр әсәрләр иҗат ителгән, романнар, повестьлар, шигырьләр, ул китап-китап публицистик хезмәтләр, һәм моны бер генә кеше эшләвенә кайчакта ышанмый да башлыйсың. Һәм Айдар Хәлимнең тормышында Әнә шул олы мәхәббәт өлгергәнче булган эволюциясендә кайбер этаплар бар. Ул армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң татар халкының мәркәзе Казанга килә һәм безнең университетта журналистика факультетында укый. Түбән Камада журналистлык эшен башлап җибәрә. Кама таңнары дигән әдәби берләшмәгә нигез сала һәм инде 1971 елдан 91 елга кадәр егерме ел иҗат гомерен ул Башкортстанда дәвам иттерә. Совет Башкортстаны газетасында әдәби хезмәткәр, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма академия театрында әдәби бүлек мөдире һәм шул театрда аның әсәрләре сәхнә күрә һәм инде 1991 елдан ул үзенең бөтен тормышын, эшчәнлеген Татарстан, Чаллы белән бәйли һәм безгә инде мәгълүм Аргамак журналының беренче редакторы һәм инде халкыбыз аны татар халкының Милли Мәҗлесенең рәисе буларак та бик яхшы белә. Шушы тормыш этапларын Айдар Хәлим Һәм, әлбәттә, без үзебез болайрак билгели алыр идек, Казан чоры шигърияткә аяк баскан чоры. Чөнки күренекле шагыйребез Мостай Кәримнең фатыйхасы белән ул биредә Казан утлары журналында беренче шигырьләр шәлкемен бастыра һәм татар галәменә шагыйрь пәйда була. Уфада ул Язучылар берлегенә кабул ителә, Сәйфи Кудаш, Әнгам Әтнәбаев кебек зур шагыйрьләребез фатихасы белән килә ул һәм Мәскәүдә югары әдәби курсларны тәмамлый һәм инде Чаллы чорын аның чын мәгънәсендә прозаик җәмәгать эшлеклесе булу чоры дип чагыштырмача билгеләп үтәргә мөмкиндер. Күрәбез, ул үзенең юбилеена бик тә зур тормыш юлы үтеп һәм менә шушы мәхәббәт кебек олы хисне, олы күренешне күңелендә җитлектереп килде. Һәм бүгенге көндә ул Татарстан Язучылар

Халкыбыз Сезне талантлы шагыйрь, ярсу йөрәкле публицист буларак таный. Сез үз әсәрләрегездә халкыбызның катлаулы язмышын, олы хыялын һәм ихлас хисләрен чагылдырырга омтыласыз. Аның йөрәк тибешенә үз йөрәгегезнең тибешен көйләп яшисез. Күңел ярсуыгыз еш кына үз ярларында кала алмаса да, сезне ихлас йөрәктән иҗат итүче шагыйрь, язучы, публицист дип беләм. Татар әдәбиятында ныклы урыныгыз булуына да, әсәрләрегезнең киләчәк буыннарга файдалы булачагына да шикләнмим. Чөнки сез бүгенге республикабыз өчен иң мөһим булган сүзне әйттегез. Без, дисәм, бу сүзнең эчтәлегендә халкыбызның олы язмышын һәм өметле киләчәген тоемлап була. Безнең җиребез исән, халкыбыз, телебез исән, илебез, иманыбыз һәм өметебез исән. Таш күзеннән җандай чәчрәп чыгып әйтү ләззәт икән. Без, исән. Халкыбызның данлы үткәне, горур холкы һәм саф күңеле чагылыш тапкан бу юлларда. Тарихның таш катламнарыннан чәчрәп чыгып, мөстәкыйльлеккә юл тоткан илебез хакында бу шигърегез. Иң кирәк вакытта халкы, иле өчен мөһим булган сүзне әйтә алу, каләм иясе өчен олы бәхеттер ул. Бу яклап сез, бәхетле шагыйрь! 60 яшегез тулган көннәрдә Ходай үзегезгә исәнлек, игелекле гомер бирсен! Укучыны куандырырлык талантлы әсәрләр иҗат итүегезне теләп калам.

Байталның көрчеккә терәлгәне инде көн кебек ачык. Гүя яңа гына тоякланган колын буыннары тота алмагач, инәсенең җилененә борынын төртеп, имчәген каба да үзенә тотыныр тотка, басып торырлык хәл таба. Гүя аның күзләре яңа гына ачылган көнбагыш мәмәе кебек вак сөт тешләре әлегә ана сөтеннән башка бер азыкны үткәрә алмый. Кайда ди ул өченче көнге фырылдап ыргу һәм ухылдап сикерүләр? Ул бары тик ике арткы аяк көче белән генә үзен алга этәрә. Бу гарьлекне авыр кичергән байтал ниндидер сәер тавыш чыгарды. Эх! дигән кебек ишетелде Кәбиргә. Малай атны узып ун-унбиш адым атлады да йөзе белән аңа таба борылды. Борын тишекләре чамасыз киңәйгән Бамбук, гыжлап һәм пошкыра-пошкыра, тын юлларын чистартып, аның кочагына егылырга дип кереп килә. Күзенә каен шырпысы булып кадалып елаган кояш имәнлекнең текә үреннән гүя бамбукны этәреп алып менеп килә. Менә ул Кәбир янына килеп үк терәлде. Малай читкә тайпылды. Байталның ике күзе дә йомык иде. Нәрсә, туган иленә сукыр килеш тә юл сабамы? Әллә ул шулай күзләрен йомып, сызлануларын басарга тырышамы? Әллә инде уйланып-моңланып, туган туфракка басу шатлыгын кичерәме? Колын салырга җыенмыйдыр бит югыйсә! Кәбир бу тәҗрибәсен тагын берничә сынап карады. Ат аның җиңенә кагылып диярлек үткәндә, эндәшеп тә куйды. Әйе. Тавыш-тынсыз калган байтал инде сукыр килеш үргә үрли иде. Уйсуга аяк баскач тагын туктап ял иттеләр. Соңгы түтәрәм ипи дә бамбук карынына юл алды. Кояш төшлектән авышканда кузгалдылар. Имәнне гүренең иң текә өлеше башланды. Кинәттән Бамбук тауга менә алмый, артка шугандай тоелды. Ул аяклары белән тырыша-тырыша җирне ыргакларга итә. Ат туктады. Малай аның янына йөгереп килде һәм ябык күзләренә текәлеп кычкырып җибәрде, Бамбук! Ярамый! Хакың юк, ишетәсеңме? Малай нишләргә белми үрсәләнеп, йодрыклары белән тез-башларын кыйный башлады, Нигә эндәшмисең? Ярдәм итәр идең ичмасам! диде ниндидер өн. Янбаштан эт. Әллә җирнең үзеннән килгән бу тавыштан канатланып киткән Кәбир атны ян башыннан этә башлады. Кузгалгандай итте теге, аркасындагы капчыгын агач төбенә ыргытып, икеләтә көч белән этә башлады. Абзар иясе! Пигамбәр! Кан күрәзә кошы! Ярдәмнәр итегез! Ат кадәр атның унике-унөч яшьлек малай ярдәменә мохтаҗлыгы да булмагандыр, бәлки. Әмма бөтенләй ярдәмсез калган, таза йөрәк исәбенә генә өстерәлеп булса да алга елышкан ат, янындагы икенче бер шундый таза ир бала йөрәгеннән өстәлгән Дәрт һәм дәһшәт белән генә тере калачагын аңлый күрәсең. Бу минутта ир белән ат мәңгелектән килгән ир-ат бердәмлегенең Коръән сүрәсе иде. Кечкенә ир җаннан күчкән кечкенә очкын зур куәт өсти иде аңа. Бер адым алга, ял! Адым алга, ял! Агачлар өстеннән киеренке җил исеп куйды, нәселле кәүсәләр ыңгырашып чайкалыштылар, Алга, бары тик алга! Мәңгегә атасыз, әлегә хәтта анасыз! Кеше биргән күлмәк-ыштанда, кеше биргән кәүшләрдә сугышларны үтеп исән калган, явызлар пычагы астыннан очраклы гына котылган атны этәреп, урман төпкелләреннән йөрәге сыман күтәреп алып чыгып килгән малай, Кемең булыр ул синең туган ил? Кем өчендер бик тә кадерле, кем өчендер бик тә кадерсез, туфрактан яралган, кояштан карайган, җилдә җилләнгән, кырда көрәйгән, илдә иләнгән, төптән, бик тирәннән күтәрелгән бу тере тамыр, тормышның зирәк һәм хисле бер күзәнәге. Кемең булыр ул синең туган ил? Кешелек басуының тук бөртекләр белән тулышырга ният тоткан бер башагы. Болыннар чәчкәсенең күзләве. Иртәсен дә, кичен дә, төнен дә, көндезен дә дөньяга инәле. Мәңгелек сагыну авазлары салган, явызлык белән очрашканда сыкранган, сыктаган, янартау булып күкрәп чыккан бу сабыең кемең булыр ул синең, туган ил?

Шагыйрьнең җитмешенче еллар башы лирикасыннан. Ай, кунакчыл, вай, кунакчыл безнең як, Телендәге сүзе туры, йөзе пакъ. Алтын табадай ай кунгач талларга.

Төннең кара сөзмәсе Йөрәгеңә ятар таулар тезмәсе. Искә төшәр акланмаган өметең, Анаңнан алган мөкатдәс үгетең. Сискәнерсең. Ништеп кызлар җыруын күреп айның талда тынсыз торуын Килеп чык син безнең якка Килеп чык Сине юксына һәр яфрак, һәр кошчык.

Таң җилләрен әрнеп уятма, Яктылыкның тонык дымын җыйган керфегемне яшькә чылатма. Куйчы, дала җилен елатма. Авыр миңа. Ай-һай, моңсу миңа! Җылы кулың теркәп йөрәккә. Җавап бир алсаң, әйтче, картлач. Кайтмас микән Бабич бу якка? Дөрес тибәр иде йөрәк тә. Ядкәр агай! Аңлат, ник иртәсен талга көмеш томан урала? Ник соң яшьлек сабан тургаедай уйнап туймый, сүнә, югала? Талга көмеш томан урала. Аңлат. Нигә үлән өлгергәндә ана күкрәгенә сөт төшә? Ник кавын күк ай пешкәндә күктә ир башына җитди уй төшә? Кавын кебек күктә ай пешә. Әллә теләп, әллә теләмәстән, Туктамыйсың инде, уйныйсың. Кураенда өздергәндә башкорт, Әллә ниләр шунда уйлыйсың. Ә син уйныйсың да. уйныйсың.
Менә илә дә җитте. Су эчәм. Тәүлегенә өч-дүрт литр су эчелә торгандыр. Мәйданга чыгам. Күрәм, чишмә суында юылган ак орлык кебек бер әбекәй мине чатырга тарта. Култык астында ниндидер төенчеге дә бар. Әйдә әле, балакаем, синең өчен генә атап пешердем, вак бәлешләр, кайнар килеш ашап ал, беркем дә күрмәс. Мин аптырап киттем. Сез нәрсә, әбекәй, мин бит бирегә бәлеш ашар өчен түгел, татар телен яклап килдем, дим. Әби аңламый. Шуң татар телен мин дә бит ифрат яратам. Инде анауындай ахмакларга татар теленең кирәклеген аңлатам дип, сәламәтлегеңне җуймассың бит. Әби шулкадәр риясыз, шулкадәр эчкерсез иде. Ул мине ашарыма юклыктан тамак хакына ачлык мәйданына чыккан дип уйлый, күрәсең. Ул сәяси ачлыкның ни икәнен дә төшенми. Ничек инде аның кайнар бәлешләреннән баш тарталар? Дөньяда булган хәлме бу? Юк, абекәй, рәхмәт, дим. Әнә, Коръән Кәрим шаһит, мин монда утырганда авызыма судан башка бернинди дә ризык капмаячакмын. Әби югалып калды. Ходаем, әллә гөнаһлы булдым инде, кичерә күр, балакаем, дип, палаткадан чыгып китте. Юк, бу котырту да, провокация дә түгел иде. Минем күзләремә яшь тиелде. Ә мәйдан гөжли. Яңадан әйләнеп килгән Якуб абый Еникеев белән карт укытучы Барый абый Әхмәдуллин шунда җыелган халыкка бүгенге татар халкының мәнфәгате, аның рухияте турында сөйләп нотык тоталар. Халык аларның һәр сүзләрен җөпләп тора. Миллионнан артык татар халкы эшләп тапкан бюджет акчасы кая китә? Мәктәпләр юк, радио-телевидение юк, балалар өчен газета-журналлар юк. Дус булырга кирәк, ди кайсыдыр. Безгә кол биләүче урыс белән коллар арасындагы дуслык кирәк түгел, безгә тигезлек кирәк. Дөрес! Менә Уфада 140 мәктәп бар, шуларның барысы да урыс мәктәбе. Балаларыбызны урысча укыталар, чукындыралар, марҗага өйләндерәләр, урыска кияүгә бирәләр. Дөрес! Дөрес! Уфада берәр татар кешесенә исемен куйган урам бармы? Берәр татар кешесенә куелган һәйкәл бармы? Татар гомергә баш күтәргән, әмма тарихка ул башкорт баласы булып кереп калган. Әле соңгы сугышта да башкорт дивизиясендә 70 процент татар булган. Генералы Шәйморатов үзе татар, нигә бу турыда язмыйлар? Татар филармониясе ачарга кирәк. Башкорт филармониясендә җит, сиксән процент татар, ә татарча җырлатмыйлар. Министр янына керергә кирәк. Кабул итмәс бит ул. Мин палаткама кереп авам. Озак та үтми мәйданда эт чинаган тавыш белән бер хатынның чәрелдәгәне ишетелә. Халык тарды, дошманлаштырды. Быга кадәр дус яшәй инек. Куарга кәрәк аны. Саудала кемнәр эшләй? Татарлар. Совминда кемнәр эшләй? Татарлар. Орден, наградларны кем ала? Татарлар. Моңа ничек түзәргә кирәк? Әле генә таулар җимерлек булып, һәр сүзне хуплап-куәтләп, дөрес дип кычкырып торган милләттәшләребез авызларына су капкандай тынып калдылар. Ә хатын кызганнан кыза бара. Башкорт районнарына бирелгән бюджет акцаһын татар районнарына, Дүртиле, Илеш райондарына бирәләр, шуңа күрә анда халык яхшы яшәй. Ә өсләренә Урман ишелеп торган башкортлар землянкада көн күрә, чөнки акча бирмәйләр. Татарлар бында килмешәк кенә, ыссын, ыссын, ба, э, болгарлар без ул менә, без! Бу провокатор иде.

Автократ генералларыбыз, атаклы татарларымыз, күренекле әдипләребез, алар менә монда булырга тиеш иде. Әгәр дә без бергә булсак, адаштырылган татар, башкорт халкына бу чолганыштан чыгарга күпме ярдәм иткән булырлар иде.

Сез залда ул сез генә түгел, бөтен татар милләте булып күз алдыма килә. Бу залда булмаган кешеләр күп. Мин аларны сагынам, сезнең белән бергә мин бу залда, көрәштәшләрем, озак гомерләр буе дус булган якын дусларым, академик Абрар Каримуллин.

Монда минем олуг укытучыларым, мине беренче тапкыр әле, бер генә китабым да булмый торып, биш-алты шигырем белән СССР Язучылар союзына тәкъдим иткән бөек шагыйребез Хәсән Туфан, мине әдәбияткә кертеп җибәрүдә бик зур ярдәм иткән бөек шагыйребез Сибгат ага Хәким, Һәм башкалар, шул исәптән минем бүгенге исән остазларым Фәнис Яруллин һәм башка язучыларым, остазларым барысы да залда дип күз алдына китерәм. Мин сезгә төрле елларда язылган бер ничә шигырь укырмын. Мин мөхәббәт темасыннан башлап китәсем килә. Чөнки, минем аңлавымча, соңгы ун елда без алып барган көрәш, мөстәкыйльлек өчен көрәш, конституциональ көрәш, ул, минемчә, бездән тартып алынган мөхәббәтне кире кайтару өчен көрәш булды. Без туган тел дип күп кычкырдык, күп нәрсәләрне эшли алмадык, әмма ләкин эшләгәне дә Эшләгәне дә бездән тартып алынган мөхәббәтне кире кайтару өчен көрәшү. Чынлап карасаң, татар баласы иманлы булса, мөхәббәтле була, мөхәббәтле булса, иманлы була. Менә безгә Инде үзебезнең мөхәббәтебез өчен ныклап көрәшер заманнар килде. Монда минем тормыш иптәшем Венера ханым утыра. Аңа багышлап язылган шигырь. Ул атала, Бөтен нәрсә миңа сыйхри күренә, дип. Бөтен нәрсә миңа сихри күренә. Яшь үләннең яшел асасы, читән аша күбекләнеп ташкан Минебай бабайларның бакчасы һәм өч көнлек ай да алтын бөре эңгер булып куера ак тынлык сиреньнәрнең зәңгәр күзләреннән сытылып чыга җылак яктылык. Үзең шатсың, ә керфеңдә яшь, Мең газапка анда бер савап, Матур буласың, батыр буласың килә, Газаплы күзеңә бер карап. Мәгънәсез яшьтә күпме мәгънә бар, Сөям димәсәң дә син, ярым, Телде инде, йөрәгемне телде Сөюеңнең ефәк хәнҗәре. Без бергәбез, бергә булганнарга Киң дөньялар бик тар тоела, Без очабыз, җиргә ак чәчкәләр Безнең күкрәкләрдән коела. Сөеклегә сөйкем күктән иңә, диләр, Әйе, тик ясамыйк аңа ташлама, Ах, ялгыш дип тә кызганмыйк без, Мөхәббәттән бит язмыш башлана, Мөхәббәттән бит язмыш башлана. Яшьлегемнең гамәл дәфтәрендә Җуелмас бу айлы яткылык, Без бергәбез, сирень күзләреннән Сытылып чыга җылак яктылык. Килеп чыгыр идең, кызым чирли. Кайтырмы дим, җитез җыр чагы. Йортым чирли, бөтен нәрсәм чирли, Чирли кызның хәтта курчагы. Тау астына алкорт күмгән өйнең Тәрәзәсенә яткан чаганым Бозны эретеп, әле исәнме дигәч, Үземә алдым сабый газабын. Чү, кинәт җил, чаган эретеп баккан уемга ай кереп утырды, утырды да минем тар бүлмәмне чыңырау моңнар белән тутырды. Барыбыз да сау булырга тиеш, беләм, югалтып та табу бар, соң кызый дисән, ә нигә юксыну бар, әллә нинди бетмәс сагыну бар. Килеп чыгыр идең, кызым чирли, Кайтырмы дим җитез җыр чагы, Йортым чирли, бөтен дәүләт чирли, Чирли кызның хәтта курчагы. Мең тугыз йөз җитмеш икенче ел. Уфаның яңа гына файдалануга тапшырылган матбугат йорты, мин Уфага кайтканыма бер ел чамасы, анда парк кебек нәрсәкәй, җимерәләр, тыш вакытында, редакциядә эшләгәндә, әзрәк кенә булса да, бер-ике ел булса да шигырь тумасмы дип чыгам, ул анда. Кеше башлары, сөякләре ауный, кабер ташлары ауный, анда булган каберлекне Шакиров беренче секретарьның күрсәтмәсе буенча тигезләп Халыклар дуслыгы паркы ясыйлар икән. Ул парк бар, кем Уфаны яхшы белә, авыл хуҗалыгы институты каршында, ул анда урыс һәм яһүдләрнең Монда милләтнең мәдәние катнашы юк, бу каберлек җир белән тигезләнеп, аның урынында парк ясалды. Менә шунда көтмәгәндә генә мин бер шигырь язган идем. Шул шигырьне сезгә укыйсым килә. Ай туа, туа иркенләп, Туа ул җайлап кына. Вакыт тар, әйтергә иде, Сүзләрне сайлап кына. Үләнме, әллә кешеме, Кошмы син, киекме син, Табигать тере яраткач, Үсәргә тиешле син. Йә үсәрмен, йә үләрмен, Үлемсезлегем өчен, Гасырларны тулгак тоткан, Мине тудыру өчен. Иректә ирексез яшәп, Вакланып маташканчы, Көрәшчеләр белән бергә Көрәшеп Үлү яхшы, мин халкымның тугры улы, аның саф җырчысы да булырмын, беренчесе дә булырмын, соңгысы да. Кәркәле күгендә аунап, яңа ай әвәләнә, ул да конвой җәтмәсеннән чыга алмый чәбәләнә. Сез, сез бәлки, сез бәлки булырмын, беренчесе дә булырмын, соңгысы да дигән шигъри гыйбарәгә игътибар иткәнсездер. Бу мин теге мин генә дигәнсеннән түгел, ә Бу чиратка бассаң, бас, чиратта торганда һәркем бер үк вакытта беренче һәм һәркем бер үк вакытта соңгы да. Һәр шигырь, һәр шагыйрь моны әйтә ала. Монда фәлсәфи бер киная генә бар. Бипелдәшеп бәпкәләй дә тышта карлар тәңкәләй, өйдә казлар, өйдә кызлар күрми китсәң үпкәләй. Тупсагыздан аша үткәч мамык кунды мыекка, ямьләсен казлар табынны, күгәрмәсен кыек та. Башланды. Каз өмәләре оча каурый иләккә, Тавыш алмаган мәрмәр сыман казлар ята беләккә. Йолкый кызлар, каз йолкыйлар, бармагың чылатып ал, Уч төбендә парак кошның язган аманаты бар. Ә ышкыза, йолкыдыңмы, мин йолкыдым икене, Сул күз кабакка йон тарта, гашыйк булдым шикелле. Казлар әзер, әйдә хәзер, көянтәләрен асып, Киләләр урамнан кызлар, Кыр казларыдай басып, елга өстен яшь боз өргән тәрәзә пыяласымы, бозлы суда кул өшетми казлар юа аласыңмы? Кинәттән кызлар дерт итте, әллә күзгә күренә, җегетләр җыр яңгыратты, Шәрифҗан күпереннән, Ал тәгәрмәч, арт тәгәрмәч барысы бергә әйләнә, без кызларга бәйләнмибез, кызлар безгә бәйләнә. Кызлар калырмы җавапсыз ахалар тел бистәсе, егетләр сагаеп калды бар икән, ишетәсе, кулымдагы йөзегемнең исемнәре Галимҗан, Сөюеңне үзем беләм, тик әйт күпме жалун ягң Егетләр ялт, егетләр шалт елмаешып килделәр Ә дигәнчә көянтәне иңнәренә элделәр Килештереп атлый алар кыздар килә эргәдә Күреп калыйк дигән сымак тартыла ак пәрдәләр Як-ягыңа өчәр каз, көянтә саен алты Күңелле су буйларыннан шулай парлашып кайту Капка тапкырына йиткәч кызлар Рәхим итегез, егетләр ялындырган була, юк, кермәбез, китербез, үзләре ишеккә карый, үзләре инде тупса да, шулчак берсе мөрҗәдәге төтенгә дә күз сала һәм әйтә, гармунын тартып, Дөрләткәнсез учакны, егетләр, саныйкмы эчтән, бу йорт ничә почмаклы? Бипелдәшеп бәпкәләй дә, тышта карлар тәңкәләй, өйдә казлар, өйдә кызлар, күрми китсәң, үпкәләй.
Хөрмәтле иптәшләр, кадерле туганнар! Татар дәүләт академия театры коллективы исеменнән, аның җитәкчеләре исеменнән, артистлар исеменнән бүген Айдар Хәлимгә Бик зур рәхмәтләр әйтеп, аңа иҗади уңышлар, сәламәтлек теләп калабыз. Һәрвакытта йөрәгеңдә яктылык булсын. Берләштерергә намус кушсын. Бер-береңне хөрмәт итсен. Менә шушы уйлар, теләкләр безне менә шушы кичәгә җыйды. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Минемчә, кешенең иң зур бәхете, ул үзен җиңүче итеп сизү. Айдарның, әлбәттә, җиңгән вакытлары да күп булды, җиңелгән вакытлары да күп булды. Менә аның, әйтик, Безнең, күпләребезнең күзен ачу, бу, әлбәттә, зур җиңү иде. Аннан соң бер институт, бөтен бер институт эшли алмаган эшне эшләү, бу зир, зур җиңү булды. Менә бу иң зур бәхет инде, әлбәттә. Аның ул түземлелек белән архивлар җыюы иеме, фактлар җыюы, үзебезнең халыкның, милләтнең, уяту өлкәсендә булган эшләре, бу бик зур җиңү. Әлбәттә, аның шома юлдан гына бармады эшләре. Бу, әлбәттә, авыр булгандыр. Инде менә 60 яше бит инде, Аллага шөкер. Мин инде шушындый тагын бер калган 60 яшь елында, Тагы да шулай зур җиңүләр телим. Инде әйткәнемчә, шул зур җиңү ул үзе бик зур бәхет. Моннан да зур бәхет булганы юк дөньяда. Язмышым!

Айдар Хәлим, Әле Президент котлавында әйтелгәнчә, татар өчен кирәкле булган иң мөһим сүзне әйтте, Без исән! Хәзер яңгыраячак җырның исеме дә шулай, музыкасын Вәсим Әхмәтшин язган, оркестрга кушылып Айдар Габдинов җырлый.

Хөрмәтле, хөрмәтле туганнар! Мин үз гомеремдә иң җаваплы минутларның берсен кичерәм. Мин, беренчедән, шушы бөек бәйрәмне, олуг бәйрәмне үткәргәннәре өчен Татарстан җитәкчелегенә, Татарстан Министрлар Кабинетына, Мәдәният министрлыгына, Язучылар союзына, барлык җәмәгатьчелеккә шушы Тинчурин театры җитәкчелегенә, Камал театры җитәкчелегенә, филармониягә, бөтен-бөтен оешмаларга үземнең чын күңелдән рәхмәтемне җиткерәм, чын күңелдән барыгызга рәхмәт сезнең. Публициз язмышы җиңел язмыш түгел диделәр, шулайдыр, публицистика, минем уемча, Ул үзенең телең белән җәмгыятьнең пычрагын ялау. Публицистиканың бөек максаты, ул киләчәкнең матурлыгы өчен көрәшү, ә матурлык өчен көрәшү, ул мактап кына булмый. Шуңа күрә Президентыбыз безнең җегет кеше икән. Мин аңа яшермим, сез аны беләсез, шактый кайдар сүзләр әйткәнем булды. Һәм ул, шушындый җаваплы вакытта, үзенең илдән бирелгән, милләттән бирелгән олпатлыгы белән миңа махсус хат язган һәм моның өчен батырлык кирәк, егетлек кирәк. Рәхмәт аңа. Сезгә зур рәхмәт.